Siz özüňiz barada biraz maglumat berip bilersiňizmi?
Meň adym Delbi. Men Maryda doguldym. Soň şu taýda okuwyma başlapdym. Soň Aşgabada göçüpdik. Aşgabatda okuwymy gutarip, soň uniwersitete girdim Abu Dabide. Nýu-Ýork uniwersiteti bar Nýu-Ýorkda. Şoň Abu Dabide kampusy bar. Şo taýda üç ýyl okadym, bir ýylynam Nýu-Ýorkuň özünde geçirdim. Şo taýda himiýa bölüminden okadym i şu badam Dartmouth kollejinde, Nýu-Hempşir ştatynda, Amerikanyň himiýadan doktoranturamy okaýan, ikinji ýylymda. Gaty gowy. Şol himiýa bölümi ne saýlamagyňyzdaky esasy sebäp näme boldy?
Okuw wagtymda bir ýyllyk Amerika gelipdim, Miçigan ştadyna. Amerikan maşgalasynda galyp, amerikan okuwyny okapdym bir ýyllyk. Eý şonda kyn görýän sapaklarymdan biri himiýady. Amerika gelende diýipdim, indi boldy men himiýany öwrenjek. Soň şu yzyma gaýdamda problema bolmasyn diýip. Welin himiýa sapagyny alamda, birinji synagym alamda Ikili galypdym. Amerikada F diýilýär. Ikili galybam, öýe gelipdim, i diýipdim, men boldy, gutardy, himiýa bilen aram ýok, men indi himiýa iş at, himiýa elim degme, degesim gelenok diýip aýdypdym. I maşgalada, galýan maşgalamda, maşgalaň kakasy şol, Miçigandaky Grand Valley State uniwersitetinde professordy, himiýa professorydy we himiýa bölüminiň başlygydy. Soň öýe gelemde menem boldy, men-ä gutardy, himiýa bilen aram ýok diýsem, näme bolýadyr, otur, oturaly, gürleşeli zat diýip, soň hemme zady maňa himiýany, kiçi-kiçi molekullardan zat edip maňa düşündirip başlady. we soň kuhnýa gidip, şo taýda eksperimentler görkezipdiň diýýär, şo ýadyňa düşýärmi, şu, şu molekulary sen, şo biz geçipdik, şo okapdyk, ine, şu, şolary şeýle garyşdyraňda şeýle eksperiment bolýar diýip, himiýada görkezipdi we şonda men gaty haýran galypdym, himiýaň çyndanam her ýerde görüp biljegimizi, kuhnýada bolsun, daşarda bolsun, tehnologiýada bolsun, her ýerde himiýaň barlygy gaty haýran galdyrdy meni. I şonda hem gowy düşünip başladym, hem sapaklara gidemde meň okuwdaky mugallymyň okuwçysy magistraturadan. I sapaga gidemde-de soň mugallym sorag soranda men Men jogabyny bilýän diýip elimi galdyryp jogap berip bilýärdim we çyndan hem şo ikilikden bäşlige Özüm alyp bardym-da. Ha, geçip bilýär.
Ha, şu şu da galýan maşgalamyň şoda aýdyp kakasy maňa çyndan köp kömek etdi, haýran galdyrdy, himýaň başky tarapyny görmäni, görmäge maňa görkezdi-de o tarapyny, şeýdip haýran galyp. Şol adam täsir edipdirda. Şonda men akademiýa tarapyndan gitmek isleýän, professor bolmak isleýän höwesim başlandy şonda. Ýaňky bir mysallar görkezdi diýdiňiz, ýaňky aşhanada ýa başga bir ýerlerde. Şo mysallardan bir mysal aýdyp bilersiňizmi?

Bubbles the köpürjikler. Köpürjikler uly bolup başlady. Bolalam diýer, şo göräýem şo köpürjikler şo şeýle gaz biz şony geçipdik ýanyň düşýämi diýip görkezipdi. Soň reňk goşýan zatlar bardy. Şo reňk goşýanlary birnäçe reňki goşup reňk reňgiň degişýänini gördüm i şonam düşündirdi. Bilýäňmi şu reňki näme üçin görýäs, näme üçin biz gyzyl görýäs i şeýlip. Soň spektr spektr diýip Görkezýärler şo taýda üç yşygyň her yşyk tolkun ýalakda i her tolkunyň uzynlygy bar. I şo haýsy uzynlygyň niresinden görýäs şo näme nire şol şolary maňa görkezip diý içindenem soň hem düşünip başladym biz göz bilen içindenem meselem näme üçin meselem gyzyl reňkini gyzyl ýalak görýäs ýa-da mawy reňki mawy ýaly görýäs we köp zady görüp we düşünip başladym i şo Şonda gowy höweslenipdim himiýa. Çyndanam, her ýerde, nire, nirä seredemizde himiýaň barlygyny düşündim. Gaty gowy. Şu, meselem, himiýa bölümini okap, okan okuwçylar ýa-da şo okuwy gutaran adamlar nirelerde iş tapyp bilýär, nähili işlerde edip bilýär, hada haýsy ugurlary bar himiýaň? Himiýa indi aslynda himiýaň meň pikirimçe iň gowy tarapy her ýere hem gidip bolýar, hem biznese gidip bolýar, hem konsalting diýdi, hem ekonomika diýdi, hem akademiýa diýdi, hem industriýa diýdi, her tarapyna aslynda ulanylyp bolýan bir pudak. Indi, meselem, köpüsi, doktorantura edýänleriň köpüsi akademiýa tarapa gidýärler, soň professor bolýarlar, olar ylmy iş edýärler, himiýadan, köp adam himiýadan şoňa gidýär. Käbirleri industriýa gidýär, meselem, organiski himiýa etseň-ä, derman etmek, meselem, şu wagtky biziň dermanhanalarda görýän dermanlarymyz himik himik taraplaryndan edilen iş ony meselem laboratoriýada özüň işläp şony edip bilende şo gidip farmasewtiki kompaniýalarda işläp bolýa soň diýdi materialy meselem diýdi telefonymyzyň lcd skrini bar şo Liquid crystal diýilýär. Şo-da şo molekulary meselem olaram himiýa laboratoriýadan edilýär. Gidip industriýada işläp meselem Intel diýdi kompaniýalar ýaly ýerlerde hem himikler gerek. Şo taýda tehnologiýa aslynda tehnologiýa diýilýär. Meselem çip zat diýilýär onuň köp himik hem şo taraplara-da gidip inžener inžener tarapa-da gidip bilýärler. Käbirleri bolsa konsalting ýaly ýerlere gidýärler. Konsalting kompaniýalar meselem Şeýle kompaniýalar bar, konsalting kompaniýalar diýilýär, i farmasewtiki kompaniýalar meselem bar, diýeli men farmasewtiki kompaniýam bar we ulanmak isleýän we täze derman meselem bar mende, ýöne nädip, näçe, näçe dollara sataýyn, nirede sataýyn, nädip sataýyn, meselem şo sorag berken bilmeýän bolup bilerin, ptamuşda, çünki Amerikada ýaman kän farmasewtiki kompaniýa diňe Amerikada däl her ýerde dünýäde her ýerde bar işe gidip konsalting kompaniýalara gidip şu konsalting kompaniýa hem market işini hem ylmy iş edýändä şol ýerde görüp tapjak bolýar nirede näçe dollardan satylýar nirä gitmän nirde satyp başlasalar gowy bolýar şo strategiýa tarapyndan maslahat berýärler. Konsalting maslahat diýmekde. Ha. Ýa käbir himikler, meselem, himikleriň e, düşünişi bar, e, ylmy iş düşünişi bar we buny e, konsalting kompaniýalaryň üçin gowarýar we isleýärler beýle e, düşüniş, e, ylmy iş edip biljek birlerini. I birnä köp bilýänler, meselem, birnäçe biznes sapak alyp, soň şeýle konsaltinge gidýänler bar. E,
Bu Amerikada näçe ýyldan bäri ylmy alyp ýörsüňiz?
Şu bir ýyla okuwda bolupdym. Soň Nýu-Ýork uniwersitetinde okamda-da üç ýylyny Abu-Dabide geçirdim, bir ýylyny Amerikada geçirdim, Nýu-Ýorkda. I şu badam Dartmouthda meň ikinji ýylym. Şo sanasak dört, dördünji ýylym bolýar.
Bärde Amerikada indi epesli ýylan bäri, dört ýylam az ýyl däl, dört ýyldan bäri Amerikada, Amerikan, Amerika näme täs, Amerikada näme täsir etdi size?
Amerika, çyndanam bir etmek isleýän bir höwesiň bar bolsa, meselem diýeli, bir industriýada işlemek isleýän bolsaň diýeli ýa-da Apple kompaniýasynda işlemek isleýän bolsaň, çyndan hem edip boljak zatlar kän we o tarapdan hem international bolany üçin hem gaty halkara, dürli-dürli halklaryň, dürli-dürli milletleriň bärde hem bolmagy gürleşeňde pikir alyş çalşy bolýada we şol taýda hem dünýäde beýle edip biljek kän zat bardygyny düşündim we näçe kiçi bolsamam näçe ýaşym kiçi bolsada hani edip biljek zadymyň kän bolanyny düşünýän we ýagny mümkinçilikler kän edip boljak zatlaram kän we şony ulanyp bolýar diýip aýtmak isleýän we
Nähili diýsem, meň kiçilikden bäri başgalaryna kömek etmek höwesim bar, meselem, we başga birine bir peýda edemde, men gaty gowy duýýan özümi. Meselem, şu wagt hem doktorantura okaýanym üçin okatmaly men. Okadamda we Meň bilýän meň bilimimiň başga birine kömek edýänini göremde, maňa okuwçym gelip, Men şuny hiç düşünmeýärdim öň, indi gaty gowy düşünýän siz siziň saýaňyzda diýlende, ýa özüň gowy duýýaň. Ha, uly bir sowgat-da, bilimiň çyndan hem başga birine peýdasy bolýanyny görýäň. I we şony men gowy düşünip başladym. Meselem diýeliň, indi şu wagt men islegim industriýa gitmek, industriýada ösýän bir industriýa gitmek isleýän, şo taýda hem meň peýdamyň kän bolmagyny isleýän. Uly industriýa gidip, uly kompaniýa gidip, kiçi biri bolmak däl-de, kiçi kompaniýa gidip, şony ösdürmek islegim bar. We çyndan hem bu islegler, ýyllap men şony Uniwersitetede gelýän, dürli adamlary görýän, dürli mümkinçilikleri görýän we şondan soň başlaýan düşünip başlamak üçindenem men aslynda hiç muny öň düşünmändim men muny beýle edip biljegimi, ýöne bärde gelip edip edip biljek zadyň kändigini we edip bilýänini düşünýän bärde.
Eger siz şu wagt Dartmouth kolležinde doktorantura edip ýörseňiz, şu ýerde etmäge, okap ýörseňiz etmäge borçly bolýan zadyňyz, mormlaryň talap edýän zady näme sizde? Indi Amerikada doktorantura edilende esasan üç sany zat bar-da, bir-ä sapak alynýar, himiýadan hem ilki iki ýylyňda, çünki doktoranturanyň möhleti bäş ýyl we ylmy iş edilýär. Ikinjiden ylmy iş, ylmy iş hem sen bäş ýyl zat edýäň bir laboratoriýada i hem üçünjiden hem okatmak, okatmak hem doktoranturanyň uly bir bölegi, çünki eger akademiýa gitjek bolsaň, professor boljak bolsaň, okuwçylara nähili öwredilýär, haýsy metodlary bar, şolary meselem öwrenmek hökman Şoň üçin bärde doktorant duramy edýän we okadýan şu wagt himiýa himiýany okadýan laboratoriýa tarapyndan öwredýän okuwçylara birinji ikinji kurs bolan okuwçylara himiýa giriş sapagy bolýar şoň laboratoriýasyny edýän hepdede on on bäş sagat dagy şoň gidýär bulam biziň laboratoriýamyz okuwçylar okadýan laboratoriýamyz bärde dürli eksperimentler edýär. Şu eksperimentleriň birini hem görkezerin. Okuwçylara görkezýän eksperimentlerden. Olar gowy bolar, sag bol. Salam. Şu wagt näçe okuwçy okadýaňyz? Şu wagt bärde semestr däl-de, quarter system diýlen zat bar. Ýylda üç sany quarter bolýar. Her quarter iki-üç aý bolýar-da, iki aý. Iki aýyň içinde ýigrimi, ýigrimi iki okuwçym bolýar. Şolary hem laboratoriýada işleýänlerine olara görkezer nädip işlemeli näme döretmeli eksperimenter nähili edilýär birden bir äsd diýdi beýs diýdi şo şolary gaçyrsalar meselem bir himik zat gaçsa ýa bir danger howp bir howp howply bir moment bolanda şo taýda meselem men şony alyp barmaly we biz aslynda bärde birinji kömek treningini geçýäs we birden okuwça bir zat bolaýsa saglykdan ýa diýdi ýa himikatlardan diýdi şolara kömek edip bilmegimiz biziň zerurdy şonam öwrenýäs biz hawa şeýdip ýigrimi ýigrimi iki okuwçymma synaglar bolýa synaglaryny barlaýas kwizleri öý işleri bolýa şolary barlaýas soň office hours diýilýän zat bar hepdede iki sagat. bir klasda oturýanda nähili soraglara bar bolsa şolara jogap berýän tahtada görkezýän nähili repinmeli himiýa şu iki ýyl ikinji ýylym edýänim şony we gaty gaty gowarýan okatmagy çünki okadamda başga birine bilimiň bir peýdasy bolýanyny şundanam görýän gaty gowy onda mümkin bolsa bir kiçiräk eksperiment görkezip bilersiňizmi ha

Okuwçylar näme edýärsiň? Şulary alýarlar-da. Meselem, batareýkalar, diýdi, şeýle işleýärler, batareýkalar işleýän metallara elektronlaryň geçişi. Biz wagtynda, meselem, seretdik.

I okuwçylar şony şeýdip öwrenýärler. Aslynda himiýa hem inženeriýa tarapyny azajyk öwrenýärler laboratoriýalarda. Propein hawa. Propein gazy.
Gazy ýa. Indi bu ýangyn çykýarda bunam hini ýaksak. Aha. Salut ýalak bolýa. Çykýa şeýdip. Indi okuwçylara şu bärde meselem biz ýakamyzda näçe energiýa çykýany meselem biz şu wagt bilemzok. Ýöne okuwçylar birnäçe eksperiment edip şu taýda şu bir ýakamyzda näçe energiýa daşaryk çykýanyny tapyp bilýärler. Hasaplap bilýärler-de. Şu okuwçylara-da başda şu eksperimenti görkezýän we diýýän indem siziň işiňiz

Nähilek mümkinçilikler bar? Şolar barada bilýän zatlaryňyz barmy? Meselem, ýagdaýy ýok okuwçylar bärde pul kömegini alyp bilýärler. Şolar barada bilýän zatlaryňyzy aýdyp bilersiňizmi?
Hawa, aslynda stipendiýa alyp bolmaýar diýilýänem zadam ýok. Aslynda internetde bir wagtyňy aýyrsaň, gözleseň, stipendiýa berýän uniwersitetler aslynda gaty kän. Hem Amerikada hem Ýewropada diýdi, hem meň okadygym ýerlerde Dubaý, Abu Dabi diýdi, hem otelde stipendiýa alyp bolýar. Men aslynda uniwersitetimi gutaramda, okuwymy gutaramda ilk men bir on-on bäş uniwersitete tabşyrypdym we şonda stipendiýa alyp bilmedim. I şonda bir ýyllap işledim soň Türkmenistanda. Soň ýene tabşyrdym. Ýöne uje ta ikinji gezek tabşyramda men uje düşünip başladym. Nirelere, nädip tabşyrýan, näme diýmeli men tabşyramda. Ony dürli-dürli adamlar bilen gürleşýäň we munuň strategiýasyny etýäň-de, ýöne çünki çyndanam isleg bar bolsa, stipendiýa alyp bolýar. I şonda ikinji ýylymda tabşyramda bir ýene-de on hem ýaş üniwersitet tabşyrypdym we dört üniwersitet dagy polny stipendiýaly giripdim. Bir üniwersitet Germaniýadady, şo taýda polny stipendiýa giripdim Jeýkobs Üniwersiti. Soň Rumyniýada posolstwanyň üsti bilen tabşyrypdym, şo taýda polny stipendiýa giripdim. Dubaýda, Abu Dabide, meň üniwersitetim ýörgünçde, aslynda täze açylan üniwersitetdi, ikinji ýylyndady, ikinji ýyl okuwçylaryny alýardylar. Şonda-da olaram Türkmenistandan diňe men bardym. Aslynda gaty halkara uniwersitet diýene tabşyrýan ýok ekän. I biz Türkmenistandan bolanymyz üçin aslynda biziň dünýä garaýşymyz başga amerikalara Amerikanlara göz seredeňde ýa Ýewropadakylary seredeňde biziň dünýä garaýşymyz başga bolany üçin ol isleýärler beýle okuwçylary. Çünki adamyň dünýä garaýşyny bilen hem ösmegi gerek. Çünki şu wagt işleýän ýeriňde her ýerde diňe bilimiň däl öz harakteriň diýdi, öz terbiýäň diýdi, öz dünýä garaýşyň hem uly bir peýdasy bolýar-da. Şeýdibem, şoň üçinem amerikan uniwersitetleri, Ýewropadaky uniwersitetler biz ýaly okuwçylary isleýärler. Çünki biziň dünýägaraýşymyzy isleýärler, biziň edep-terbiýämizi isleýärler. Şeýdip soň i Amerikada-da bir uniwersitet bar edi, diňe gyzlar üçin kollejdi, şoňa-da polnostýu stipendiýa alyp giripdim. Kyn, aňsat däl. Ýöne mençe, şo iki-üç aý ýa-da ýarym ýyl şu taýda azajyk köp okap, taýýarlanyp, dürli-dürli adamlar bilen maslahatlaşyp, şu taýda azajyk özüňi gyssasaň, soň dört ýylyň stipendiýaly geçýär. Seň eje-kakaňa-da kynçylyk bolanok, özüňe-de kynçylyk bolanok. Çünki okanyňda pul kynçylygy çyndanam bilimiňe, okuwyňa täsir edýär. Indi ýaňky dört sanaky mümkinçilik, dört okuwdan mümkinçilik alypsyňyz. Şo saýlawlarda nähili şo Abu Dabide okamagy nä saýladyňyz? Näme üçin saýladyňyz diýip sorasam. Aaa, çünki aaa, men aslynda oba, aslynda Amerika gitmek isleýärdim. Amerikada okama okuw okamagy isleýärdim. Ýöne aaa, NYU Abu Dabi hem uniwersitetiniň ady gowudy, NYU. Çünki okadýan uniwersitetler Nýu-Ýork uniwersitetden Nýu-Ýorkuň özünden gelýärler-de professorlar. Şu taýsa gowdy we uniwersitetiň hem halkara bir düşünjisi bardy. I olar meselem diýýärdi, biz okuwçylarymyzyň sapak öwrenenlerinde diňe kitaplardan däl-de, görüp hem öwrenmelerini isleýäs diýip, bizi dürli-dürli ülke ýurtlara äkidýärdiler. Meselem, bir hem NYU Liberal Arts College bolany üçin Liberal Arts diýmek okuwçy diňe meselem men himiýadan okaýan bolsam, diňe himiýadan däl-de dürli-dürli sapaklardan hem bilimi bolmaly diýip, olaryň şeýle düşünjesi bar. Hany, çünki sen işe gideňde uje iş ýerine gideňde şo taýda diňe öz himiýa meselem bölüminden däl-de dürli-dürli ýerden hem Dünýä seredişiň bolmaly-la. Çünki beýle, çünki şu wagt dünýäde bütin işler himik, meselem, diňe himiýadan däl, hem fizika bar içinde, hem taryh hem bar, olam geografiýa, olar näçe kän bilseň, şonça kän himiýa bilen edip bilýäň, meselem, diňe himiýa meselem gürlän. Ýöne ekonomikadan hem şeýle. Ekonomikadan okasaň, biznesden okasaň, haýsy, niresini, film diýseň, O taraplaram okasaň näçe kän dürli sapaklardan bilen bolsaň kömek bolýar. Şeýdip şonuň şeýle düşünjesi bardy. Meselem şonuň üçin men himiýadan okasamam bir iki sany taryh sapagyny almalydym, iki sany literatura edebiýat edebiýatdan almalydym sapaklanmady. Soň sungatdan almaly sapaklanmady. Meselem bir sapakda biz Italiýanyň sungat sungatyny öwrenýärdik. Şonda hem Italiýa gidipdik bir aýlyk. Işe taýda dürli muzeýlere gidipdik. Dürli şo taýda taryhy ýerleri, meselem, taryhy binalara, meselem, gidipdik. Şolaryň arhitekturasyna seredip, şo sungata nähili täsir edipdir diýip şey edip. Şo bir aý Italiýany aýladylar-a? Şo Italiýany tanatdylar. Florensiýa diýip şäher bar. Çutaýsyn, iý, we polnistsi benzin bolanym üçin uniwersitet hemme smolýot diýdi, wiza diýdi, galýan ýerimiz, gidýän ýerlerimiz hemme zadymyzy töläpdi. Indi şol ýaňky stipendiýa kömegini, ýaňky pul kömegini almak üçin Şu okuwçylar öz geçmişinde belli bir ýerlerde belli bir işleri eden bolsa has almagyna kömek edýän nähili işler etse gowy bolar pul kömegini almak isleýän okuwçylar? Şu indi pul kömegini almak üçin stipendiýa almak üçin hem akademiki tarapdan gowy bolmaly amerikan işlerine tabşyrýan bolsaň hem akademik bolmaýan tarapdan hem gowy bolmaly. Akademiki diýýänim meselem SAT bilen TOEFL ekzameni bar. TOEFL ekzameni gaty kyn däl. Oňa taýynlansaň, okasaň, edip bolýan bir zat. Çyndan iňlis dilini söýmek gerek. TOEFL-da gowy etmek üçin we dili gowy öwrenmek üçin. Kömek edýän zatlar, meselem, film seretmek diýdi, iňlisçe diýeli, ýa-da türkmençe ýa-da orsça seredip Biler okuwçylar ýöne subtitrler meselem iňlisçe ýa-da tersi iňlisçe film ýöne subtit meselem aşagynda ýazylýan zady türkmençe ýa orsça bolup biler ýa-da meselem aýdym diýdi gaty kän amerikan aýdym bar şolar meselem oturyp näme diýýär aýdymda hany haýsy Haýsy sözleri men düşünemok, şonuň manylary näme? Meselem, şo men şeýdip öwrenipdim iňlisçäni. Hmm. Men aýdym, amerikan aýdymlaryny diňläp, soň şolary diň e, perewod edip, şo sözme söz öwrenýärdim şeýdip. O hem şu wagt şu döwürde hem kitap gatýan, internetde de hem kitap resurs gatýan. Men kiçi wagtym beýle zatlar ýokdy. Diňe bir iki kitap bar, üç kitap bar, diňe şondan okap bolýardy. Şu wagt her meselem oturdy, bir Agşam okuwdan soň geliňde, bir sagadyňy, meselem, diýeli, diňe şu kitaba aýyr. Şu kitaby planla, meselem, diýeli, ýüz, iki ýüz sahypasy bar bolsa, bir aýa böl we her gün, meselem, bilemok, ýigrimi, otuz sahypa bolýar. Şolary otur-da oka. Hany, gaty kömek edýär. Şuny özüňe disiplina edip goýsaň, Gelejekde-de nirä gitseň, nirede okasaňam çyndanam kömegi bolýar. Eee. Şol bar. Şu tarapdan SAT synagy kynyrak, ýöne amerikan uniwersitetleri düşünýärler. SAT-iň iňlisçesi gaty kyn, matematikasy biz üçin gaty kyn däl. Eee. Şonuň üçin matematikasyny gaty gowy etseň, iňlisçesini belki eee perfekt bolmasa-da, Ortaça bolsady düşünýäler. Toeflň gowysyn bolýa. Meselem näçeräk baha alsaň has aňsat girme mümkinçiligini alyp bolýa. Akademik tarapy bar, akademik tarapdan sapaklaňda bäşlik, dörtlük almagyň meselem gowy ýa-da uniwersitetde ýa-da okuwyňda meselem sen okuwyň birinjisi bolsaň ýa ikinjisi, üçünjisi bolsaň direktoryň beýle hat ýazmagy gowy bolýa. Uniwersitetler bu okuwçymyz biziň okuwda şu iki ýüz okuwçyň arasynda ýa-da ýüz okuwçynyň arasynda birinji ýa ikinji diýmegi hem gaty kömek edýär. Çünki görýärler sen nirede bolsaň, şo taýda hem iň gowy bolup bolmana synanyşýaň. Hmm. Başgadan akademik bolmaýan taraplary-da kän seredýär. Meselem, sport edýäňmi, tans edýäňmi, ýa kim başgalaryna kömek edýäňmi, başgalar hakynda düşünýäňmi we olaryň Görkezip bolýan ýollaryň birleri, meselem, gidip, garrylar öýüne gidip, hepdede iki-üç sagadyňy, meselem, geçirmek. Ýa diýdi, ýetim çagalaryň bolan ýerlerine gidip, iki-üç, dört sagadyňy şo taýda hepdede geçirmek we çyndan hem başga, özüňden başga, öz maşgalaňdan başga, başga adamlar hakynda düşünjäňi görkezýär. We diňe sapak däl-de, dünýä seredişiň başga bolýanyny görkezýär we muňa Muňa gaty kän seredýärler olaram. Hawa. Şeýle zatlary meselem goýmak, ýa sertifikat diýdi, okuw okuwçy okatmak diýdi. Men meselem okuw boş wagtym kiçi-kiçi çagalara iňlisçe öwredýärdim. Ýa matematika diýdi. Kömek gerek bolsa, şony öýlerine gidip çagalar bilen işleşýärdim. Şol hem gaty täsir edýär. Ýagny diňe okuw bilen bolmaýanyň, çyndanam okuwyň daşynada bir Belki saz oýnaýan, pianino zat oýnaýan bolan bolup bilirsiň. Meselem, ýa-da bir synagçylar bardyr, olimpiadalar bardyr, meselem, olimpiadalara gatnaşýan. Ýa-da daža kyn, gaty kyn bolsa tapmak başga ýerlerde, öz okuwyňda, meselem, bir klub aç, meselem, fizika kluby diýdi, ýa iňlis dil kluby diýdi, ýa edebiýat kluby diýdi. Şo, şo Beýle kružoklar açyp, şo taýda diňe özüňi däl-de başgalaryny höweslendirmegiň, görkezmegiň gaty gaty gowy bolýar. Nesip bolsa
diňleýän okuwçylar zatlary nesip bolsa şo görnüşli zatlara öz ünslerini berip ederler nesip bolsa. Indi siziň orta mekdepde okan döwrüňizde haýsy sapaklardan kynçylyk çekýäniňizi barada bilmek isleýän, nähili zatlar boldy? Haýsy sapaklar size kyn gelýärdi, agyr gelýärdi?
Gören sapaklarymam matematikady, fizikany gaty gowy görýärdim, himiýany, geografiýany gaty gowy görýärdim. Ýöne kyn, kynçylyk çekýän sapaklarym taryhdy, edebiýatdy. Çünki Men sanly zatlary ýatlamagym, ýatda saklamagym kynrak gelýär. Edebiýadam şeýle, edebiýatda biziň goşgy ýatda tutmalydyk, obraz kyn gelýärdi. Şu sapaklar azajyk kynrakdy. Edebiýat hem kitap okamagy kyn görýärdim okuw wagty. Ýöne mençe bu ýaş zadydy. Kiçikäm ok orta mekdepdekäm ok kitap okamak kyndy şu wagt bolsa kitap okamagy ýaman gowarýan. We wagtym bolsa boş wagtym bolsa kitap edebiýat diýdi dürli dürli edebiýat Ýewropadan diýdi Türkmenistandan diýdi Amerikadan diýdi dürli edebiýat okamagy gaty gowarýan. Türkmen edeb wagt ýok.
Türkmen edebiýatyndan halaýan biriň şahsyýetiňiz barmy?
Magtymgulyň köp goşgularyny gorýän. Çyndanam okaýaň welin soň düşünýäň. Şu näçe ýyl öň ýazylan bolsa-da şu badam hem täsirini görkezýär. Täsir edýän goşgularydan birileri. Hawa.
Men hem käwagt okaýan şu Kerim Gurbannepesow, soň Gurbannazar Ezizowa, Aman Kekilowa. Aman Kekilow. Edil şu wagtlar edýän işleriňiz, proýektleriňiz barada aýdyp berseňiz, buram gelejekdäki etmek isleýän işleriňiz, proýektleriňiz barada aýdyp berseňiz. Şu wagt işleýän proýektime hidrozon diýlen molekullar üsti bilen bolýar. Indi hidrozon molekullar olaryň iki görnüşi, iki görnüşi bar, hawa, cis-trans diýip iki görnüşde bolup bilýär-de. Ýöne şo bir molekul, ýöne diňe Bir şekilden başga şekile geçmek üçin hereket etmeli. Ve şu hereketi ışık, ışık bilen hem a, kontrol edip bilýärse, a, ve ışık bilen meselem a, dürli nanometer diýip olaryň a, tolkunlary bar. Belli tolkunyň a, razmeri. We şu razmerine bagly haýsyny berseň şu tolkunyň ýa yşgyň we yşk meselem mawy bolup biler ýa ýaşyl bolup biler. Şolary meselem bereňde şu molekula hereket edýär. Şu molekulaň herekedini kontrol edip bilýäň. Ýa aslynda bu, bu nirelerde gerek bolýar? Tehnologiýada diýdi, meselem, çip kartlarda bir nol, bir nol, bir nol diýip gitýärler we şol meselem, seni kontrol etmek isleýän birimi, nolmy we şo molekula hem bir nol bolup ulanyp bolýar. Ýa-da medisinada diýdi, deri kapsula, şo molekuladan bir kapsula etseň, şo yşyk bereňde şo kapsula meselem açylýar. Çünki, we Medisina näme üçin gowy? Çünki meselem gyzyl reňk aslynda gyzyl yşyk deriň içinden geçýär. Meselem diýeli ýaşyl, ýaşyl lazer alsaň eliňe, barmagyňy goýsaň aslynda ýaşyly göremok bu tarapdan. Çünki bütin yşyk geçenokda, geçirenok deri. Sebäbi?
Ýaşyly.
Çünki deriň kabul ediş zady bar. Properties şeýle, häsiýeti şeýle. Ýöne gyzyl lazer alsaň, gyzyl tarapyny bu tarapdan görýäň. Diýmek, gyzyl reňk şu bar deriň içinden geçýär. We meselem diýeli şu molekulaň meselem gyzyl reňk bilen açylmagy sebäp edip bilseň, dizaýn edip bilseň, şu kapsulary meselem içine goýsaň, şu nirä yşyk etseň şo taýda meselem açylýar-da derman meselem çykýar. Şo şo tarapdan gowy. Şo rak keseline meselem kömek edip biler. Meselem, çünki rak bütin e, bedeninde däl belli bedeniň belli belli ýerlerinde bolýar. Meselem, rak beýinde bolsa, meselem, beýin tarapyny getirmek we şo taýda şu molekulaň diňe şo taýda açylmagyny terap edip bilýär. Diňe gyzyl reňk bilen. Ha. Aslynda edip boljak zat, ýöne oň üçin e, gaty gaty kän ylmy iş edilmeli. Ha, men ýakynda bir internet ulgamynda şon ýaly bir zat gördüm. Apparatda Ýaňky adamy goýýarlar i şo adamy goýanda ýaňky näme diýilýär x-ray yşygy bilen ýaňky adamda näsag ýerlerini görüp bilýärler. Şol ýaňky diýýäniňiz bolýar öýdýän yşyklaň arkasy bilen. X-ray ýöne
bedeniň üçin kän gowy däl. Gowy däl a. Hawa, çünki käbir DNK bar içinde öýjükleň içinde DNK-ny bozup bilýär-de. öldürip bilýär. Nähili täsir bolup bilýär ölensoň meselem DNK ölse nähili adama täsir edip bilýär?
Zat ile meselem X-ray kän etmäň diýilýär. Çünki aslynda täsiri kän uly däl, kiçi. Ýöne kän X-ray etdirseň saglygyňa bedeniňe erbet bolýar. Çünki gaty kän hüjreler, öýjükleň ölýär. Şoň üçin Çünki X-ray oň tolkunlary kiçide. Mhm. We geçiş stady gaty gowy bolýar. Ýöne gyzyl reňk meselem geçýär welin ýöne DNK-lar täsir edenok. Ha.
Ol biziň meselem görýän yşyklarymyzmy ýa ol aýratyn ýörite yşyk taýýarlanýarmy oň üçin? Görýän yşyklarymyz ýöne Olar olaryň güýji känräk, ulurak. Hä, güýji ulurak edip taýýarlanýar. Ha, gyzyl gyzyl işiň güýji känräk bolup taýýarlanýar. Aslynda beýle düşünjeler bar we ylmy iş bu tarapdan gaty kän şu wagt gidýär. Ýöne entek biziň öýümize ýetýänçä bir On, on bäş ýyl dagy alyp bilýär. Indi siz şu wagt himiýa bölüminde okuw gutaryp, doktorantura edip ýörsiňiz. Köp-köp tejribe alyp alandygyňyz bilýäs. We şu wagtky siziň ugruňyzda diňe himiýa ugrunda meselem öz durmuşyny himiýa baglan okuwçylar sizden ýaş kiçi ýetginjekler bolan maslahatlaryňyz nähili?
Maslahatyň biri uniwersitete girmek, höweslenmek we şoň üçin wagtyňy aýyrmak, şoň üçin we işlemeli, okamaly we şundan hem bu zatlar aslynda azajyk wagt, azajyk känräk wagtyň bolsa, azajyk känräk okasaň edip bolýan zatlar. Aslynda o men oň üçin ýok, men gije-gündiz okamaly diýlen zat ýok. Şo taýy gire, uniwersitete girilenden soň himiýa eger akademiki işde işlemek isleýän bolsalar ýa-da doktorantura dowam etdirmek isleýän bolsalar, ilkinji ýyllaryndan başlap tomus aýlarynda öýe git, öýe diňe meselem bir, bir iki, üç hepdelik belki gitmek, galan wagtyny meselem internatura etmek ýa-da bir ylmy iş, laboratoriýada işlemek pursatlary bar bolsa şo pursatlary tapmak we etmek. Çünki doktorantura girjek bolaňda ylmy iş tejribäňe gaty kän seredilýär. Sen nähili laboratoriýada işlediň, kim bilen işlediň, näçe iş etdiň, ylmy iş ýazyp bildiňmi, meselem, ylmy iş zatlaryňa şulara gaty kän seredilýär. We näçe kän eden bolsaň, näçe kän wagt aýyran bolsaň şo zatlara we we tomus aýlaryny diňe öýde ýatyp däl-de, şony işläp, tejribe alyp we dünýäň dürli ýerlerinde edip biljek zadyň. Meselem, Amerikada okaýan bolsaňam, dünýäň başga ýerine gidip, başga laboratoriýada hem işläp, tejribe almagyň gaty kän täsir edýär doktorantura girmegiň. We diňe bir laboratoriýada däl-de, her tomus dürli laboratoriýada işlemegi maslahat bererin. We, meselem, himiýada bolsa, himiýaň dürli taraplaryny, meselem, diýeli bir, bir tomus organiki himiýada, bir tomus material himiýasy diýlen, meselem, zatda etmelerini maslahat berýän, ýene bir tomusda, meselem, biohimiýa, meselem, şol taraplaryň, şo beýle, şo biohimiýa ylmy iş eden laboratoriýada işlemeklerini maslahat bererin. Ýa-da, meselem, diýeli, farmasewtiki kompaniýada biznes tarapynda meselem bir tomsuny geçirmek gaty täsir edýär. Boş wagtyňy gowy geçirýäniňi görkezýär.
Gelejekde etmek isleýän işleriň barada hem soradym. Şoň üstünde has giňişleýin dursak, nähili bolar meselem gelejekde Elbetde şu wagt himiýa ugry ösýär. Şo ösüşleriň içinde öz ornuňy nähili görýäň, näme işler etmek isleýäň? Aslynda doktoranturam gutaramda industriýa girmek girmek islärdim we girmek islän industriýam hem güneş panelleri. Çünki şu wagt global warming diýilýän zat bar, uly problema. Aslynda her gün görmeýän zadymyz, ýöne ýyl geçýänçä dünýäde temperaturalaryň, meselem, howa temperaturasynyň erbet bolmagy, Antarktikada buzlaryň eremegi, meselem, näçe sany dürli haýwanlaryň ölmegine sebäp bolýar. Diňe Antarktikada däl, onuň sebäplerini biz hem başga okeanlaryň aşaklarynda dürli-dürli organizmler bar. Şolaryň ölmegine hem dünýäň başga tarapynda muňa-da sebäp bolýar we hem özümize zyýan, hem başga organizmlere, hem tebigata zyýan bolýan zat we bu her gün edýän zatlarymyza bagly, sürýän maşynlarymyza bagly. Öýde yşyklaň elektriki zatlaryny meselem kömür industriýalardan ýa-da kömür firmalaryndan alýarlar ýa-da nebit gaz diýdi şolardan alynýar we şu industriýa ulanylanda biziň atmosferamyzda gaty kän zyýan edýän gazlar zatlar howa gidýärde öz saglygymyza zyýan we bu zatlar meselem problemler çözülip boljak problemalar we Bir çözümi meň pikirimçe güneş panelleri. Güneş panelleri hem free mugt mugt güneş paneli hem mugt hem islän ýeriňde goýup biljek zat hem öz öýüňde saklap biljek zadyň hem özüňe hem tebigata hem dünýä bir peýdasy bolýan Mugt bir elektrik zady-da. Şonuň üçin şu wagt bir problema bar güneş panelleri bilen, ol hem biraz panelleriň özleri gymmadrak. Sebäbi hem şu wagt silikon ulanýar güneş panellerinde we silikon ol kristal bolmaly. Ýagny onuň düzülişi, şony kristal etmek üçin hem silikony alyp, ony bir uly-uly derejelere gaýnatmaly. We şony şu prosesiň özi gaty kän energiýa isleýäni üçin gaty kän gymmat bolýany üçin güneş panelleriň özleri soňunda hem gymmat bolýar. Şonuň üçin meň meň höwesim doktoranturamy gutaramda şu materiallary mundan hem arzan etmek höwesim bar. Gaty gowy.
Silikon däl-de belki başga materiallar, başga elementler ulanmak, molekular ulanmak hem şolary Muhtarak, muhtarak dälde arzanrak etmek bir höwesim bar. Nesip bolsa şu panellar gelejekde iň köp ulanyljak zatlar diýilýär şu wagt. Käbir kompaniýalar meselem köp köp ýurtlar şeýle özlerine şon ýaly ýer taýýarlap şu panelleri ulanyp mut elektrik hiç kime garaşsyz bir tok edinýärler diýip habarlarda görýän we şu tok industriýasy hasam uralýandygyny şu wagt görýär. Meselem, Tesla maşynlary, olar hem ýaňky ýaly paneller ulanýarmyka diýip pikir edýän. Hawa, aslynda,
Ekonomiki tarapyndan düşünemde, meselem, haýsy industriýa gitmek isleýän? Çünki meselem farmasewtiki industriýada gezip bilýän şu zady dermanlaryň meselem edilişi hem oňam peýdasy gaty kän. Ýöne meň pikirimçe derman industriýasy uje gaty ösen we her ýerlerde bar we o industriýa her wagt girip bilýän we köplenç diňe laboratoriýada işleýäňde A men bolsa başga adamlar bilen işleşmek, tehnologiýa döretmek bir höwesim bar. We şu wagt güneş panelleri industriýasy ösýän bir industriýa. Diňe Amerikada däl, dürli dünýäň dürli ýerlerinde dürli-dürli ýurtlar eýýäm düşünip başlaýarlar. Çünki çyndan hem biz hem özümize zyýan etýäs, hem tebigatymyza, hem başga ýurtlara zyýan etýäs. Biz çyndan hem şu güneş panelleri diýdi, soň şemal ýelkenleri ýaly hem industriýalara şu wagt köp biznesmen hem döwlet, dürli döwletler şoňa pul goýup şony ösdürmek isleýärler we bitiren türemi gutarýança menimçe uje şu ösýän bir industriýa bolar we şu taýda kiçi industriýa bolany üçin her kimiň edýän işi uly bolýar. Hawa. Meselem, ýa-da tehnologiýa garaňda uly uje industriýa şu industriýada bolaňda sen kiçi bolýaň we edýän zadyň kiçi bir rol bolýar-da. Kiçi peýdaň bolýar. Ýöne ösýän industriýa girmek aslynda risklary bar. Ýöne şu taýda peýdamyň iň kän nirede peýdamy görüp biljem şo taýda düşünýän. we peýdamyň ulurak bolmagyny höwes edýän. Başgalarynda kömek eder diýip. Hawa. Hem özüňde-de, hem tebigata, hem başga-da organizmlere.
Siziň etmek isleýän zatlaryňyz gaty gowy zatlar nesip bolsa. Şo ýerlere gelersiňiz nesip bolsa başararsyňyz diýip umyt edýän. Işleňizde üstünlik dileýän. Men şu okuwyňyza gelmegimi razy bolup kabul edeniňiz üçin ýene sag bolsun aýdýan.
Geleniňiz üçin sag boluň.
Köp sag bol.
Sag bol.